Kana nesimba bvura rako hanzi une nharo here zvisumpa. Mdara, mdara mira mira mdara.
Mdara you are a father and ndikuzoona nemabhacha wakarova iwaye nice. But kana wasvika pano baba ndini. I am your father. I am your son's father. And I am the Zim hip hop father.

ndomufunga ndobvisa here zvinhu zvacho kana ndosiya zviripo maya blaz maya mukuona chii masinisiya aripo maizo mm, masinisiya ndichangoita sezvamataura maizo ndichangona unoita garden boy paden pawingi maizo ndichitora mapictures efamily yake chichi maizo tozomaexposa paindaneti then mamaburutsa disi maizo saka mati chiko mati masini moita sei musabvisa masini saka mati moita sei kone masini ndikusiya zviripo ndikusiya zviripo ine ndikutoiburitsa nhasi chaike taringoti taingoprotecta vanhu vanhu but hei ah, but hauzotaure kuti unotsvage uzotsvaga kana mazina abuda ah, zviriko haa ah, maya mukoma wangu ndinozongotsvagai kana madhiri acho abuda maiza munongondiziva kuti ini ndinorova masina kumanyama zvinhu zviri professional maiza haa gayai kai ndimakatoninspire tarisai zvandiri kuita mumastreets umu ndikusimudzira maupcoming artist kainini gayai apfanira kutoona ma 1 k views paindaneti kapfanira ndakaintrodusa mamizi kwa videos emacartoon strategy izvo ndikumaketa mumamizik zvekutodaro haa indopisa mdara number dzangu dzodzi mozongondifonera blaz maiziva kana dhira chero abuda maiziva mzatya Anyway, thank you so much. Haa safe mkoma wangu, haa safe. Imi munongosara muchinanganisa maiza. Eh, but dhiri racho iri. Haa mkoma wangu, haa but still tinobuda. Haa dhiri racho iri kai. Haa pari pakashata. Pakashata. Dada asiriko. Ah, safe mukoma wangu ini ndega ndibaye maizo ah, but mukuona chimwe kamukoma wangu imi munozongoudza kama upcoming artist nemaartist anouya kusamanyanga sounds ka nevamwe muchasangana nawo mastreets mozongoudza kuti mukomana anonzi mutunzi anopusha mawex maizo mama wapa nhamba dzangu dziri pasasa maizo ah, safe mukoma wangu ndoanapushira music apfana ini andirwadziyo munongoziva mukoma wangu maizo ah, but mdara ah, thanks mandi hosta panapa ah, panapa munonakirwa mdara kana type television amunayo ya mune muchinakirwa no don't worry mwana wangu panapa panofarwa panapa panoenjoyiwa pana bafana don't worry ah ndazviona shuwa hapo mukoma wangu ndinoregai ndibaye maiziva wewe ndozvakata deni rauingerezvo wewe mvana we anti corruption ah ikwa mafoto ayo ndekwa he eh? anzi life yangu ifoto saka inoumbwa nemanegative saka baso negative maninja maninja wingi maninja maninja

Ah, mdara zvakufungira haziri izvo mdara. Ah, mdara ina ndisiri ini mdara. Ndisiri ini mdara. Yo mfana iwe. Yo mfana usiwo kuimba uyu unozviti hoyo 10 uyu. Yo mfana iwe. Ukunwa dzungu ka iwe. Jesu! Ndiwe ka iwe. Ah, mdara ina ndisiri ini. wetenda upi mdare nandizivi mdare ndongori womunhu woenda ngorasika mdare zvotora enda ndisi kumboziva mdare enda dii zvangu ina hayo mfana uzive hoyo tenere yo mfana wokuimba isongi yake yekuti anzi ndakawaiwi ndakawaiwi ndakawaiwi chiti ucharamba uchipfuuta iwe yo mfana umzive mfana kuronza mfana kuisa banga wanzere Haa ini mdara anonzi Symptoms ke ini mdara handinzi Holy Ten kaini aye mtaura nezvaye anonzi Holy Ten haa kuindi ndadii ndangotungwawo kaini. Haa iwe mfana iwe uzuku unobvuma utungwa nebaba vane vana two but vachingonzi mujaya mujaya. Haa iwe mfana iwe utongoropwere zvako iwe utorozunguzirwa iwe. haa mdara inini mhosva yangu here haa nai izvozvo udzai holiteni ngweni ndindadii yaa ini ndoda kungoenda kumba haa nai izvozvo udzai holiteni hande zveso kuna holiteni wacho unondiratidza zveso famba famba zveso ndombozvida here inini

yamfana hausi kuziva chii muno mfana tikasangana wana nedzungu rinenge rako ri mfana tikawaroira kafira mberi wanza mfana tinokunzira dzidzi bva tokuruwa mfana ukaita ngo munhu arohwa nekwashiwoka mfana wanza takuruwa mudabwa chete kunze rewenewe anditi mudhara amene kuti mutupo wako ndeupi mudhara unoyera chii iyo mfana ndo respect here iyo iyo mfana mfana indinoyera mhofu yemukono wanza isusu ndiri mukono isusu idzo dzomhuka dzisina pawa rakawanda jesunyarara wanzwa here uyu zvako zvokuti wanzi hee nzou ine pawa pfura mhofu mupfana hazvina na basa inini pfana nesimba pfura rako wanza une nharo here zviso mupfana iyo mdara mdara mira mira mdara mdara yo aefather andi ndiri kuzviona nemabhachi awakarowaiwa nice but kana wasvika pano baba ndini iam your father iam your son's father and iam the zim hip hop father